Damiano, Osho. tondu ndinonire muru wa kangwe yatemania nyumba ya ihiga nene neneri Eh. no turendi turia tumuheaga twamuthimira mavuti kana hii ni worendia nyama cia ng'unda ciene Ewe rĩ. Ĩĩ. Nĩ ũĩ bata wa kũhoya Ngai. wanjũria ũguo nĩkĩ ndikĩũĩ atĩa nũ ũtoĩ kũhoya ngai rä u gä cikärä rio waciomo tikĩrä irie mũno må rå wa kaguai rä ĩĩ nä mahoya make aracokeirio nä jehova ũcio nĩ akĩhoyaga wega we nyũmba ya ihiga ngai ndarä ihoya atacokagia nä ithuä tå hä kä kaga nĩkĩo itatĩraga kũhoya ngĩkoma na ngĩũkĩra ä rä u rä ĩĩ ndeto ä rä haha waciomo Ĩĩ, he ũhoro njigue. Mũrũ akaguo aiye gwĩka ũguo-ĩ. Ĩĩ. Akona wĩra ũyũ tũmũheaga-rĩ. Ĩĩ. Wa kũrĩmia mabuti-rĩ. Ĩĩ. Ndũrĩ kĩndũ ũtigagia na ndũkĩrĩ mburũka. Nĩguo. Ageciria aciĩ akaguo me nyamũ cia gĩthaka ta njogu na munyi nĩ ũndũ wa hĩa ciacio. Ĩ akĩrore kana hihi nĩ egũgĩtonga. Kaĩ mũrũ wa akaguo aiye arũrũme ũhiana atĩa? ngĩigua kũmĩcengerera naki amba ũtige ciũria ngũhohoro mwanake gwĩka ũguo ĩ ĩĩ mbere ya gũconya gĩcaka rĩ ĩĩ akamba akoina iru ehithe kayona njogu hihi ũreke ngũhe ũhoro ũtige icanjama icio ciaku ũhoro wacio mo ti kwĩhica arehica nĩkĩ areka hihi nĩambe arie na mũmbi wa indo ciothe Ĩ, nĩwe mũrungu rĩu kaĩ gũkĩrĩ ũngĩ okay okay nĩ ndaigua mwanake rĩ ĩ akĩrire mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ nĩguo we ngai mũmbi wa indo ciothe nĩ ndoka mbere yaku rũcinĩ rũrũ gũkũhoya ũndathime na ũndanahĩre ndatonya gĩcaka njemanie na njogu kana munyi njehereria nyamũ ndĩani ta mĩrũthi ngarĩ na nyamũ cia thĩ cionjogu na munyi itingĩmũgera ngero atĩ no ningĩ nyamũ ya thĩ-rĩ Eh. anga nĩ njũru mũno tondũ no ng'enda thĩ-rĩ ndekũmĩona-rĩ ii wethiĩ na mbere Ai, we nä wamba gå tuäkäria mahoya ma må rå wa kaguai na inegene rä rä rä aku ä nä atä ai nĩ mbica ĩyo ngũhũraga tondũ ndĩ guoya mũno wa nyamũ ya thĩ tondũ ona ingĩmĩona Eh. ndiraraga tondũ nĩ iroto njũru yo ndä kä rä njega ä no guoya å yå waku naguo rä ndiå å gagä gå kinyia kå ä rä u tumaha kaĩ tũtoima mama wene ma mwanake o ĩ agĩkĩra mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ ĩĩ amũcinguũre igũrũ ũreke njogu na munyi ikorwo irĩ nyingĩ noreke ndĩcione mbere ya cinyonete kangere ngere ĩ na icio ingĩkĩaga rĩ ũkĩreke cwariga na cia igĩkorwo irĩ nyingĩ eh, ndigakĩaga kĩndũ ingĩkĩirũkĩria ciana ciakwa tondũ nyama itirakĩgũrĩka na ciagũrĩka no anga cia ndigiri ĩ cia ng'unda igagĩthiĩ gũcũkĩria ciana nda Ta mborenge hanini ũnjĩre atĩrĩ Ndamiano, eh, na githĩ ti mũgiro kũrĩa ng'unda? kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma alawi na nĩrĩo rĩoyo na kĩmonimoni leviticus Ĩĩ. atĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩ ihũngũ rĩtarĩ rĩatũkanu na gĩticokagia icagumia rĩ Ĩĩ. kĩu kĩ mũgiro gĩkĩhũthĩrwo nĩ binadamu kĩhana irio O nĩ ndanyita rĩu acio mo ngĩthiĩ na mbere. mwayaka wakwa-rĩ ĩĩ akĩrĩkia mahoya-rĩ ĩĩ akĩoya macaraita make ĩmo nguĩmi ĩĩ itimũ banga ndotono na rũcanju ĩĩ na ngo ngo ĩkĩrĩ yake we kaĩ arĩ mahiga mathiĩ gũikanĩria na nyamũ cia gĩthaka kaĩ atarĩ wambe ũkire ngũhe ũhoro nĩ ndakira wario mũciĩ na mbere mwanake wakwa nĩwe ũcio o gĩcaka-inĩ nĩguo nakuo mwena ũrĩa ũngĩ wa gĩcakarĩ Ĩĩ. ũcio mũrũthi wanga na nĩ warĩ mũciairĩ He, he, he, ndamiano Eh? ũcio mwanake nĩ athira ũrĩ kũigua mũrũri nĩ wanga na nĩ mũciairĩ ũcio ndũrĩ kĩndũ ũtangĩrĩa ũguo nĩguo ĩ no ndũngĩakĩreka ngũrĩkĩrie naguo mũrũthi wanga nĩkĩ ũreka Kĩndĩkĩrie no hau-rĩ, Eh. atirĩka wega. Mũrũci naguo-rĩ, Ĩĩ, warokete kũhoya ũkera mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ ĩĩ, we mũnyũmbi nĩ ũĩ wega atĩ ndĩ cikũ cigana ũna itaikĩtie kanyamũ kanua na nĩ ũĩ nĩ ndĩrongithia na ndĩ na twana we kaĩ hau ti hega-ĩ. Hau-rĩ, eh, harĩ na ũgwati mũikirie citarĩ na kanyamũ angĩca kumia hoti hega mũrũcirĩ ĩĩ ũgĩgĩthiĩ na mbere na mahoya ũkĩra mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ ĩĩ ndeithia nyone kanyamũ ingĩrũma na nyinũkĩrie ciana itanakuwa nĩ ng'aragu mũrũci naguo kũrĩkia ũguo-rĩ ĩĩ ũkĩingĩra gĩcaka mwena ũrĩa ũngĩ atĩrĩrĩ ndamiano Eh, marĩa ya gũcemania horera o ũguo njaramba

Ĩ ũrĩa nĩ mũrũci ndĩrona kana nĩ maitho makwa ndĩraira? Rĩu haha nĩ ngai ndecia. Nĩmekuonana maitho kwa maitho na mũrũci hihi? We, naguo mũrũci rĩ, Ĩĩ, o ndagĩkorwo ũyũ rĩ, ĩĩ, ũkĩigua bana gĩcaka rĩ, Ĩĩ. gwĩ kũnunga mũndũ ndũĩ mĩ- mĩrũci na nyamũ cia gĩcaka imenyaga mũndũ Ĩĩ, nĩ ũndũ wa camuni ĩĩ na mũrukĩ wa mwaki. ĩna mwaki Nĩguo. mũrũci ũkĩmenya atĩrĩ Ĩĩ. ai irio irĩ hakuhĩ ndamia no reke ndeto icio rĩ Eh, ikinye hau tondũ rĩrĩ eh. nĩ ndona mwanake akĩhinywo nĩ mũrũthi kaĩ ũkũhana atĩa njaramba arakĩhinyio na nowe ũrakire nyũmba ya ihiga oo ogĩthiĩ na mbere mũrũci kuona mwanake rĩ ĩĩ ũgĩticũka ũrorete harĩa mwanake arĩ nake mwanake kuona ũguo rĩ ĩĩ agĩticũka na akĩhaica mũtĩ igũrũ agacũmbere cwi nĩguo mũrũthi gũkinya hau mũtĩ-inĩ-rĩ Ĩĩ, ũkĩrora-rĩ ĩĩ, ũkĩona harĩa mwanake arĩ ndũngĩkinya nĩguo. nĩguo weĩrire na ngoro atĩrĩrĩ Ĩĩ, kĩrĩa gĩothe gĩthiaga na igũrũ no mũhaka gĩgacoka thĩ na nĩ ũhoro wa mba. ĩĩ Nĩguo. ũguo-rĩ Ĩĩ, mũrũthi ũgĩkoma o hau ucĩ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ weterere mũndũ aharũrũke mwanake nĩ ekũharũrũka. korwo nĩwe waharũrũka ndingĩgeria mwanake rĩ Ĩĩ. ndaigana kuma mũtĩ igũrũ nĩguo nake mũrũci rĩ Ĩĩ. ndaigana kwehera hau gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ na matigũkwĩra hau nĩ ng'aragu Ha, thutha wa kwĩhithanĩra kahinda kanene rĩ Ĩĩ. ĩ marĩe rĩ nĩguo makĩnyitwo nĩ toro nĩguo mwanake akĩriganĩrwo arĩ mũtĩ igũrũ Ũhũũĩ. rũhonge rũrĩa anyitĩte rĩ Ĩĩ. akĩrekia nĩguo chimba ndagĩkomete o harĩa thĩ Ĩĩ, akĩmũrĩ kũrĩa mũgongo mbu ũyeyai. chimba kũigua ũguo rĩ Ĩĩ, akĩhahũka nake mwana kũmenya nĩ chimba agwĩra rĩ ĩĩ. akĩmĩnyita mũting'oe na akĩũkũnja Ũcio nĩ athire rĩu. Nĩ mũciru. akĩninwo nĩ kĩi makĩarũka gũciũrũrũkania Simba akĩgeria kũrũma ĩ kĩrĩa kĩrĩ mũgongo nĩguo warora gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ no mbĩri kwa mũnyaka kana kwa mũtino-rĩ ĩĩ naguo comba mũtari-rĩ ĩĩ ũgĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrathiũrũrũka gĩthaka ũkĩrorera nyamũ nĩguo ũgĩkorora gĩcanjama kĩa mũndũ na mũrũthi makĩng'ang'ana Ũhũhũi.

nĩguo akĩhurahura rũkũngũ atariĩ-rĩ Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo matikĩmũrigicĩirie makamũiyũrĩrĩra nĩ gĩkeno nĩguo nake mwanake-rĩ ĩĩ agĩtambarũrũkia moko akĩmera atĩrĩrĩ ĩĩ dollars then talk oragĩthiĩ nakũ ĩhĩ aramwĩra atĩrĩrĩ ĩĩ arenda mbeca ndora nĩ mbeca cia kĩamerika

matiarokire hau tene biũ magĩkanengere mbeca nyingĩ mũno nĩguo reke mũthenya wa kiumia ĩ ĩ makĩng'ezie metereire mũrũ wa kagua ĩ ĩ o mwana mũndũ rĩ ĩ makamũria excuse me have you seen johnny the lion rider ũguo naguo nĩ kuga atĩa ningĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ ĩ nĩ wonete ndereba njorua ya mĩrũthi nĩguo mwana ũngĩ akĩhetũka rĩ Ĩĩ, makoria atĩrĩ na gĩcweri ĩĩ. wewe kushaona simba ya joni kaĩrĩ mwanake agĩtongire ũguo ĩ nĩguo no kaĩ ngwĩciria nĩ ũndũ wa mahoya marĩa akĩhoete Ĩĩ, na nĩ mega ĩĩ no kaĩ comba waritire atĩ ai comba nĩ ũkwenda kũri Have you seen the lion? Johnny? namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 593 710 Ondo nduri ura subscribe tafadhali hihinya button ya subscription nigetha video njeru ugakorwo ni urahota kumiona kana ni uramenyithio ni YouTube there's something new maundu ni mega